ndosvika chiso changu chipenyu pandinosvika chiso changu ngachipenyu pandinosvika chiso changu ngachipenyu ndini ndodobika marufu ese kubva izvozvi kuenda mberi burial society gaitsaroin ngaitsaroin mai mari ngaasambomira pandinosvika mai mari pasi petsoka dzangu mai mari pasi petsoka dzangu Tsaraini, tsaraini. Anhu woye, kunonoka kumunda apa mbudzi dzanzi dzichipinde munda. Zvakaoma. Imi, anhu anosiye mbudzi anhu, wemunataura amwe kuti asasiye mbudzi ba. dziri kupinda maminda bbs bocha burial bbs bocha burial bbs bocha burial society ndati regai ndisumuka asikana woye ndizvozvo anditi muchikuziva takata sechisungo chekuti wanonoka kuya kumeeting nedhora rake anditi muchazviziva
imwe ana kudini ko ndiko magamune mwana here ko Unoonoroka uchigadzirire mwana. Ah, tibvire ipo.
Adzikorere pamarket ba. BBS.
BBS. Zvinzwa asi muzuva ranhasi toda kuti sasarudzane. Munhu achange achitibikirawo gore rino kana muchiti mudambo yamai mari hapana chakadini

Mm. ndabva ndisina kudya hatiganzi ndine kafreedom iu kangu kachicken inaka ndoke ndodotomborya ah zviro zvacho kafreedom ndiri pafreedom pamusoro iyi eho ndine uye timbokurukura anhu wendosamunyumwe mukasikire kudzoka mvura inotinaya zvakanaka kakoka Moda kuedza kushamisira pavanhu apa muri natsozoti nyama iri kudhura chero varoyi chaivo havasi kuwana nyama yekuya nayo kuhope freedom meal iri kutengekai three dollars chete shamwari hazvisi kudhura ba izvi topisa yakuti three dollars three dollars iri papromotion imika imi ndikuziva nyaya dzenyu ndakakubatai kumagadheni okuna sekumadzinga egudo mukaramba muchifarisa ndokufumura ini
ndati ndokufumura ini motadzi freedom mimi musina freedom
munhu wandakabata mumagadeni
inyaya yekuti handisuda hangu nyama chetechitore freedom yacho bbs
akadzimwe ah, tauye pam pameeting eri taane meeting ngani pano dzaangani meeting dzacho eh.
BBS Bocha Burial Society. BBS Bocha Burial Society. Right.
Ini ndasimuka kuti ndiri kuvolunteer handina mashoko akawanda ekutaura ngekuti amwe tiri kuziva kuti ari kube chikafu parufu kana rufu rukaitika anhu arosvika umba haachadini haachabiki bbs ndapedza ini ndiri kutopita ndine keya yakawanda chero pakafiwa chero munhu haachadziya ndinonga ndatopo ya yeah.
BBS. Boja Burial Society. BBS. Boja Burial Society. Mai vai. Mai vai.
Mai vai. Wanyumwa berende rake. Ndakudaidza kangani?
Ini ndiri kutaura kuti ndini ndidombobikawo. Marufu ese achatera iye zvino zvipano pano uri kurwara apo ndini ndiri kubika chero akashaika. marufu ese achateera ndini ndiri kuzobika chero zvidini ndozvanditaura mai mari rekai abike eh.
kana ndichida munhu tutu pakubika handidi ah.
kubatsirwa ba ndichida ah. bocha zvibiesi aiwa ngatinasosarudzana zvakanaka tisingakakavadzani handiti ndizvo here bbs bbs hakuna zvakadaro ah. akabika akabika pakakwana ini ndiri kutobikawo uye zvino pane munhu bbs
cheya woman muri kuti inge zviro izvi muri kuti taurai mhuri sarai mwechiita taurai mhuri